Joël. Kelly. Wéi fills de dech? Oh, hei, weess de, ech, ech brauch einfach nach e bëssen, iert ech der déi Fro ka beäntwerten. Ech mengen, esou eng hallef Minutt wier gutt. Geet dat? Ok. Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zur Sexualitéit.

iwwer Gefiller schwätze kann. An do geet et meeschtens dann ëm méi schwiereg Gefiller. Mhm. Also ech denken, esou Gefiller wéi Freed oder Matfreed si vläicht méi einfach ze kommunizéieren wéi munch anerer. Wou mer zu der Fro géinge kommen, Joël, wéi eng Gefiller falen dir dann am schwéierste fir driwwer ze schwätzen? Hu, dat ass eng Ganz gutt Fro. Also wat mer schwiereg fällt ass Jalousie. Wat mer nach méi schwiereg fällt sinn, ass allgemeng esou een ongutt Gefill, iergendwéi nervös, anxious, wou ech net ganz de Fanger drop leeë kann an wou et mer dann schwiereg fällt ze soen, ech fill mech schlecht dowinst, well ech fill mech einfach schlecht an ech kann der et net genau soen an et huet vläicht eppes mat dir ze dinn, vläicht och net. Dat ass esou meng ech dat am allerschwieregste fir driwwer ze schwätzen Roserei fannen ech och schwiereg, well ech ongäre quasi an der Roserei mat enger Persoun driwwer schwätzen an ech dat insgesamt e schwieregt Gefill fannen an ech mech och net gären hunn selwer, wann ech rose sinn. An dofir probéieren ech dat da meeschtens e bëssen ofkëchelen ze loosse bis dat net méi ganz esou waarm ass an dann driwwer ze schwätzen. Ech menge generell ass et schonn och schwéier driwwer ze schwätzen, wann ee mech verletzt huet, well ee sech jo dann awer ëmmer nach enker muss opmache vis-à-vis vun enger Persoun, déi een da scho verletzt huet. Dat ass och net esou einfach. A bei dir? Jo, ech géing soe relativ ähnlech zu deem, wat s du gesot hues. Bei rose sinn fält et mer fir mech selwer net esou schwéier. Also ech mengen, ech ka relativ gutt mat deem Gefill ëmgoen. Mee ech hat alt schonn Persounen, Bezéiungspersounen, déi net sou gutt konnten domadder ëmgoen, wann hir Bezéiungspersoun rosen ass opgrond vun, ech weess net, wann s de zum Beispill an denger Kandheet oder an denger Famill vill sou Aggressioun oder Roserei erlieft hues, ass dat heiansdo net sou einfach. An dat ass jo och e Gefill, eng Emotioun, wat oft e Konflikt da mat sech bréngt, doduerch datt et sou, wéi s de gesot hues, sou waarm ass iergendwéi. An ech denken. Dat Konfliktpotential ass do vläicht e bësse schwiereg. Wat mir perséinlech, fir mech selwer, e bësse méi schwéier fält, dat hues de och schonns e bëssen ugeschwat, ass esou Onsécherheeten oder Ängscht unzeschwätzen. Well wéi s de gesot hues, ech weess dann ni oder oft net esou genau, wéi vill huet domadder mat mir ze dinn a wéi vill mat där anerer Persoun. Also esou e bëssen d'Fro, wéi vill behalen ech fir mech, well et eppes ass, wat ech muss mat mir selwer klären souzesoen. A well et Ängscht oder Ënsécherheete sinn, déi éischter mat menge vergaangenen Erfarungen oder menge schwierege Punkten ze dinn huet oder menger genereller Verfaassung, Liewensphas an anere Saachen, a wéi vill deelen ech mat där Persoun a wëll ech och vläicht zesumme mat där Persoun beschaffen? A jo, dat fannen ech immens schwéier, well virun allem wann et Ängscht sinn, déi Bezéiunge betreffen, oder déi aus Bezéiungen erauskommen, wéi vill beschaffen ech eleng, mat mir a mat menge Frënn vläicht, a wéi vill beschaffen ech vun deene Bezéiungsängscht och an der Bezéiung, oder verschidden Ängscht léise sech vläicht och just an der Bezéiung op. Genau, dat fannen ech schwéier ofzeweien an da weess ech ni esou genau, wéi a wéini ech elo soll driwwer schwätzen, mee mir hu jo haut dat Gespréich fir esou e bëssen erauszefannen, wéi een dat ka maachen. Genau, also Ech fannen dat och dacks schwéier, sou aus esou engem Gefillsmix, deen esou ganz flu ass, wou een net genau weess, wat et ass, e bësse sou wéi iergend eng Zopp, déi ganz dréif ass, oder e Weier, dee ganz dréif ass, fir dann do op de Grond ze kucken, wat dann do wierklech schlummert. An dacks sinn et jo Saachen, wéi s de sees, aus fréiere Bezéiungen oder aus der Kandheet oder aus der Jugend, déi een einfach geprägt hunn, sou Ängscht, déi ee scho ganz laang mat sech erëmdréit oder soss iergendwéi Verletzungen, déi ee ganz laang mat sech erëmdréit, déi guer näischt mat där anerer Persoun ze dinn hunn, déi awer en einfach en ongutt Gefill ausléisen. Bei mir gëtt et och heiansdo, dat datt ech Musteren bei mir erkennen, déi ech an Bezéiunge vu virdrun hat, wou ech dann selwer mierken, ok, do ass elo e gudde Moment fir op d'Brems ze trëppelen a fir net dat selwecht nach eng Kéier ze maachen, fir aus iergendwéi esou Spiralen, an déi ee sech vläicht selwer erandenkt, erauszeklammen. A wat mir do awer hëlleft, an dat ass awer schwéier, well ee jo da muss driwwer schwätzen, da muss een driwwer schwätzen iwwer eppes, wat immens flou ass, fir éischtens selwer ze probéieren, iert ech mat der anerer Persoun driwwer ze schwätzen, wou kënnt dat Gefill eigentlech hier, wat ass eigentlech dat, wat mech elo wierklech un där Situatioun oder wat och ëmmer dat Gefill ausgeléist huet, gestéiert huet oder wouvor, wouvirun hunn ech Angscht? Dat ass iwwregens eng ganz gutt Fro, déi een anerer Persounen och ka stellen. A wann een dat dann e bësse erausfonnt huet oder wann een op d'mannst een Unhaltspunkt huet, wourunner et kinnt leien, dann hëlleft et ganz oft, fir einfach ze zielen, Wéi war dat deemools oder wat ass do genau geschitt oder wisou, wéini ass dat Gefill Jeeschke opkomm oder wourun erënnert mech dat? Dat een esou Saachen einfach probéiert oppen ze zielen an dat hëlleft dann oft schonn, sech selwer fir vläicht op e Punkt ze kommen, also ech mierke ganz oft, dat ech bei esou Gespréicher dann selwer op Léisunge kommen oder op Punkter kommen, déi mer virdrun nach guer net opgefall sinn, einfach dat ech well ech driwwer schwätzen, esou wéi hei am Podcast mer jo och ganz oft iergendwelch Erleuchtungen hunn. An et hëlleft awer och där anerer Persoun, fir vläicht Saachen zesummenzesetzen, op déi ee selwer net kënnt, also well een do da bëssen esou dee Bléck vun enger Persoun vu baussen huet. Grad am Ufank vu Bezéiungen, wann ee sech nach net esou gutt kennt, dann hëlleft dat ganz oft. Hues du nach Strategien, wéi s de bei dir selwer mat schwierege Gefiller ëmgoe kanns? Jo. Et hänkt, wéi gesot, esou e bësse vum schwierege Gefill of. Ech denken, eppes, wat wichteg ass ze léieren, bevir een a Kommunikatioun mat engem aneren trëtt, ass e bëssen ze verstoen, wat si meng Gefiller iwwerhaapt, an esou säin eegene Kierper och esou kennenzeléieren an ze mierken, okay, wéi fillt sech Roserei u, wéi fillt sech Trauregkeet un, wéi fillt sech Ängscht un, déi sech un eppes aneschters erënneren, also geet mäi Mo zou, gëtt mer waarm, ass iergendwéi mäin Hals, dee méi enk gëtt. Genau, also esou e bëssen och esou den eegene Kierper an déi eege Reaktiounen kennenzeléieren an och esou anzeuerdnen, wat ass dat iwwerhaapt? An da vläicht mat enger Persoun driwwer ze schwätzen, déi net meng Bezéiungspersoun ass, fir dat och e bësse besser anuerdnen ze kënnen. Oder mat sech selwer ze schwätzen, zum Beispill a Form vun Tagebuch schreiwen oder iergendwéi en Text schreiwen, fir sech selwer e bëssen ze sortéieren. Also ech maachen heiansdo och esou Lëschten, wann ech esou opgewullt sinn emotional mat esou de Gefiller an dann schreiwen ech d'Gefill op an heiansdo dann esou a Klameren, firwat ech mech esou fillen oder u wat mech dat erënnert an esou. An dann esou déi Bullet-Point-Lëscht viru mer ze gesinn, wéi ech mech fillen, hëlleft mer och schonn. A mech op Gespréicher mat anere Leit virzebereeden. Also do hëllef mer zum Beispill och esou Lëschten, mee esou quasi fir d'éischt Sécherheet a mir ze fannen, fir dass ech dat da ka mat där anerer Persoun deelen a vläicht net onbedéngt nëmmen d'Sécherheet duerch e Gespréich mat enger anerer Persoun hierzestellen, well dat ka vläicht esou e bëssen no hanne lass goen. Genau, dat heescht erausfannen, wat ech fillen an dann erausfannen, wéi kann ech Déi Gefiller gutt kommunizéieren, ëm wat geet et iwwerhaapt, jo. Well s de elo gesot hues, mat der selwer schwätzen, wat mir net hëlleft, an ech mengen, dat ass och net onbedéngt hëllefräich, dat ass, et huet ee jo heiansdo esou Stëmmen a sengem Kapp, déi mat engem kommunizéieren, also. Also einfach esou, dat een halt verschidden Meenungen an sech selwer huet an an probéiert emmer dat schmärzen heinsdo. Also dat hat ech zum Beispiel no Trennungen, dat ech dann esou Sträitgespréicher mat der anerer Persoun hat a mengem Kapp. Dat wär zum Beispiel eng Kéier ëmmer wann ech geduscht hunn, dat war ganz schrecklech. Ech hu mer dunn iergendwann uge ugewinnt Musek ze lauschteren während ech duschen oder Podcasts ze lauschteren während ech duschen, well dat anescht net méi gaangen ass. Interessanterweis hunn ech oft déi Sträitgespréicher verluer. an mengem eegene Kapp. Et war mol net esou, datt ech iergendwéi en Erfollegserliefnis gehat hätt, mee dat war einfach just frustréierend. An dat ass och eppes, wat ech, wouvun ech éischter géif ofrode fir esou Sträitgespréicher schonn duerchzespillen, well dat bei mir op jiddefalls ëmmer dozou féiert, datt ech dann éischter nach méi rose ginn oder éischter nach méi verzweifelt ginn oder dat schlecht Gefill sech einfach verstärkt äh, an effektiv äh, meeschtens méi easy ass mat der aner Persoun wierklech ze schwätzen, amplaz sech schonn irgendwie so Fantasien opzebauen, wat elo alles Schlëmmes kinnt gesot ginn oder ze passéieren. Mee dat, wat s du gesot hues, dat fannen ech eng, eng ganz gutt Idee. Also dat ass eppes, wat, wat definitiv äh, hëllefe kann, sech einfach Saachen opzeschreiwen oder sech einfach e bëssen Jo, kann een och eng Mindmap molen oder et kann een iwwerhaat och iergendwéi eppes zeechnen oder soss iergendwéi sech kreativ ausdrécken. Also mir hëlleft dann och oft kreativ Texter ze schreiwen, wou ech lo net onbedéngt op déi Situatioun bezéien, mee wou ech dann einfach iergendwéi halt iergendeppes schreiwen an dat e bëssen doranner veraarbechten. Ech mengen dat sinn Taktiken déi ganz gutt kënne sinn, wou een dann och Saache kann e bëssen aus sech erausloossen, ouni datt ee se un déi aner Persoun ausléist. Jo, jo, oder vläicht och en Text un déi aner Persoun schreiwen, ouni datt een deen dann ofgëtt. Jo. Oder halt, also ech fannen déi Idee mat iergendeppes anescht da schreiwen oder maachen och gutt, well verschidden Gefiller beschaffen sech jo och dann niewebäi, keng Ahnung, andeems een en Tour trëppele geet oder andeems een engem Hobby nogeet oder sou. An ech fannen dee Punkt, deen s du gesot hues, nämlech den Ënnerscheed tëschent sou konstruktiv mat sech selwer schwätzen an eppes erausloossen an eppes beschaffen versus Sou Gedankekreeser am Kapp maachen, immens wichteg. An och wichteg do den Ënnerscheed ze erkennen, well also ech hu mech jo och virun e puer Méint getrennt an ech weess, déi éischt puer Méint vun der Trennung, a mengem Kapp hunn ech déi ganzen Zäit Gespréicher mat mir selwer bezéiungsweis mat menger Ex-Persoun gefouert an Endlosschleife. An do muss een och mengen ech heiansdo dann zu sech selwer Stopp soen, wann ee mierkt, okay ech komme scho rëm an déi Gedankespiralen eran. Well also heiansdo ass et wichteg ze verstoen, déi Gespréicher esou auszudiskutéieren, fir ze verstoen, wat ee sech denkt a wat ee fillt an esou, mee zu engem gewëssene Punkt dréint ee sech just nach am Krees esou an dann och wierklech ze soen, nee, Stopp, an ech maachen elo eppes aneschters oder ech lauschteren elo Musek oder ech lenke mech of oder esou. A wichteg halt ze wëssen, datt déi Persoun, mat där een do a sengem Kapp diskutéiert, dat dat ëmmer ee selwer ass an vläicht dat dat wat een op déi aner Persoun projezéiert, mee net déi aner Persoun, déi äntwert engem do net wierklech. An an dat ass, also deen Ënnerscheed ass meng ech ganz wichteg a virun allem wann een, wann ee vläicht scho kee Kontakt mat där Persoun méi huet, dann ëmsou méi wichteg sech kloer ze ginn, dat een do mat sech selwer diskutéiert an net mat mat enger anerer Persoun, déi déi net äntwere kann an engem Saachen un de Kapp werft oder esou. Mee wann ee lo nach ëmmer an enger Bezéiung ass an ee Gespréich féiere wëll iwwer schwiereg Gefiller an enger Bezéiung, an et huet ee sech lo mat sech selwer ausgemeet, dat do si meng Gefiller, et huet ee sech vläicht eng Lëscht gemeet oder soss iergendwéi schonn doriwwer nogeduecht an et weess een, okay, dat leider sou dat, wat ech kommunizéiere wëll. Wéi geet een dann am beschten un déi Persoun run, fir dat Gespréich an d'Weeër ze leeden? Uff, dat ass eng schwiereg Fro, well ech mengen, et hänkt ëmmer esou ganz vun der Bezéiungsdynamik of an vun der Aart vun. Bezéiungstyp, wann een un esou, keng Ahnung, Bindungstheorie denkt oder och esou Konflikttypen, well et gi jo Leit, déi ginn éischter Sträit oder schwieregen Gefiller aus dem Wee an aner Leit wëllen dat relativ séier klären. Dat heescht, wann, ech géing soen, wann een éischter eng Persoun ass, déi Saache wëll séier klären an awer vläicht mat enger Persoun zesummen ass, déi e bësse méi laang Zäit brauch fir esou Gespréich, ech denken, dann ass et gutt, gedëlleg ze sinn an e gudden, gudden Zäitpunkt ze erwëschen an och där anerer Persoun e bëssen Zäit ze ginn, fir hir Gefiller ze sortéieren. An do sinn ech ëmmer esou e bëssen zwiegespalten. ob een, ob een dat sollt ukënnegen, hey, ech wëll en e Gespréich mat dir féieren, oder ob een sollt einfach de Moment, wann en do ass, notzen oder esou. Genau, an ech denken, wann een éischter eng Persoun ass, déi Saache virun sech erausschiebt a seet, uh, ech wëll elo éischter net iwwer meng schwiereg Gefiller schwätzen, dann de Mutt zesummenhuelen an et wierklech probéieren unzeschwätzen. Genau, an ech denken, dass wann een dann am Gespréich ass, wann ee vun den eegene Gefiller schwätzt, et ëmmer e gudden Tipp ass an esou Ich-Botschaften ze schwätzen. Ja. Also esou, ech fille mech sou an sou, well ech déi an déi Erfahrung eng Kéier gemeet hunn oder well mech dat trëfft, well an esou. Also net ze vill esou ukloend ze sinn. Jo, Joël, wat denks du zu, zu deem richtege Moment? Dee richtege Moment, ech fannen dat ass immens schwiereg och, well dacks ass ee bësse sou zerrappt zwëschen, ech wëll dat elo direkt klären an ech bräicht awer vläicht nach e bëssen Zäit. An och wann ee wann ee selwer gefrot gëtt, kënne mer iwwer eppes Schwiereges schwätzen, ass och net ëmmer deen dee richtege Moment, muss een iergendwéi an där awer e bëssen an där richteger Stëmmung sinn. Fir mech hänkt och vill vum Setting of. Also mhm. wéi, wéi een doriwwer schwätzt, ne? wann ee lo ähm, scho vill iwwer Fernbeziehunge geschwat an, an dësem Podcast, wann een just Textmessagen schrei schreiwe kann, grad dann ass meeschtens schwierigg fir so schwierigg Gesprächer ze schwéiere vun allem, well een sech séier mol vertippt oder vläicht een kruzialt Wuert feelt, also wat ech schon fir Problemer hat, ganz kurz, well irgendwo en net gefeelt huet. Mhm. Äh, dat, dat ass dann heinsdo äh, gan, sinn da ganz schwierig Momenter, mee bon, die lesen sich dann och séier op. Also ich fand immer je méi en, je méi Sënner bei enger Kommunikatioun dobäi sinn, fand ich et méi einfach. So am coolsten ass natürlich, wann een wirklich am selwechte Raum sitzt, sich vielleicht Mhm. och da kann beréieren, wann et ubruecht ass. Dat hängt jo immer davon of, wat, em wat et lo geht. Ne? Schwierig, schwierig Situationen oder schwierig Gefiller können jo och sinn, ech kréien eppes gezielt, wou ech vläicht jalous giff ginn. Mhm. Ähm, mee wann déi aner Persoun mer no ass, dann ass dat net esou schwiereg. Also dat ass eppes, wat bei mir zum Beispill esou ass. Mhm. An dann ass mengt och ëmmer wichteg, dat een genuch Zäit huet. Ja. Also dat een och weess, dass en net just eppes, wat mer an 10 Minutten um Telefon séier musse klären, mee mir hunn einfach Zäit a mir kënnen eis Zäit huelen. So, dat ass natierlech net ëmmer ganz einfach. An heiansdo ginn et och Situatiounen, wou een dann jo flexibel hoffentlech ka sinn a ka soen, hei ech huele mer elo einfach elo grad déi Stonn, well mer allen zwee dat elo brauchen, fir doriwwer ze schwätzen. Jo, an a Situatiounen, wéi zum Beispill enger Fernbezéiung oder och wann ee grad einfach mega vill ze dinn huet, wou ee vläicht net sech ka gesinn, ass et, fannen ech, immens eng Gratwanderung ofzeschätzen, Huele mer eis elo déi Zäit fir eneen oder probéiere mer dat wierklech elo ze maachen oder loosse mer et vläicht nach e bësse leien an ofkillen an da kënne mer vläicht och méi roueg en Dag méi spéit oder eng Woch méi spéit driwwer schwätzen? Well heiansdo hëlleft dat, dass een dann esou e bëssen Distanz dozou huet an heiansdo verschleeft een awer de Problem. Dat heescht, da kommen nach méi schwiereg Situatiounen oder Gefiller op, well ee se net direkt beschwat huet. Sou. An ech fannen, do léiert ee sech generell als Persoun, mä och innerhalb vun enger Bezéiung jo ëmmer besser kennen an do mierkt ee vläit och dann iergendwann eng Kéier méi séier, ah probéieren ech elo grad deem aus dem Wee ze goen a wier et wichteg elo de Moment ze huelen, fir driwwer ze schwätzen oder sinn ech scho rëm ze vill am Panikmodus an am Fong wier et gutt mech e bëssen ze chillen an ech kann och muer driwwer schwätzen, well et net esou schlëmm ass. Sou, jo. Ech fannen et, ech fannen et schwiereg an ech fannen, je méi een d'Dynamik an enger Bezéiung versteet, wat bei weem wat ausléist, jo, desto besser kann een dat och aschätzen, well et gëtt jo ëmmer esou eng Choreographie, déi een an esou schwiereg Situatiounen spillt, weess de, deen ee mécht dirt dat, déi, déi aner Persoun mécht dat an dass een dann kann scho bei deenen éischte Schrëtter mierken, so, ah, okay, mir mussen déi Choreographie elo net danzen, mee mir kënnen och direkt austrieden an dann halt kucken, wat dat an deem Moment bedeit. Jo. Jo, do ginn ech der op jiddefalls Recht. Also dat ass natierlech ëmmer, jo, vu Fall zu Fall och méi, méi einfach oder méi schwiereg fir dat ze decidéieren, wat ee lo zu wat fir engem Zäitpunkt kann iwwerhaapt ausdiskutéieren. An ech denken, jo, je besser ee sech kennt, ëmsou besser kann een dat aschätzen. An do kann ee vläicht dann och zu engem Moment, wou een net grad schwiereg Gefiller huet, sech äh, ee Moment huelen an doriwwer schwätzen, wéi ass et dir am léifsten, dat mer iwwer esou Saache kommunizéieren, wéi wëlls de der Zäit huele fir iwwer esou Saachen ze schwätzen a wat ass fir dech wichteg, fir iwwer verschiedene Sache kënnen ze schwätzen. So. Mhm. Also wann in de Sachen enker so, so klärt an sech vielleicht dann noch opschreift oder irgendwie so klengen kleng Notize mëcht, dann ass dat auch schon méi einfach an bleibt engem echtter an Erinnerung. Dann huet den och dann bësse so Ritual fir, fir so Sachen gut unzegoen. Mhm. Ja, dat fand ech e mega wichtige Punkt. An denken ech e gudden Tipp fir all ufänkend Bezéiung souzesoen, déi e bësse méi emotional enk gëtt. An ech denken dat kann ee mat ville Saache maachen. Ech hunn eng Kéier mat enger Bezéiungspersoun, mat där et déck gutt gelaf ass, driwwer geschwat, wéi mer schwiereg Gefiller, wéi zum Beispill, datt mer eis trenne wëllen, well et esou schwiereg ass, wëlle beschwätzen. Sou, wéi wëlle mer, datt dat ofleeft? Dat heescht, ech denken, et sollt een och déi schéin a roueg Momenter heiansdo e bëssen notze fir sech selwer esou e Plang ze maachen. An ech hunn och schonn eng Kéier ausprobéiert gehat mat enger Bezéiungspersoun, dass mer esou Check-inne kënne maachen, wou mer dann esou zwou oder dräi Froen ofschaffen, esou wéi geet et mer grad an der Bezéiung, wat leeft gutt, wat ass schwiereg an esou, déi een heiansdo ka maachen, fir vläicht och einfach sech e Raum ausgemat ze hunn, fir Saachen unzeschwätzen. Ouni dass elo muss akut eppes sinn. Genau, ech denken dat si ganz gutt Saachen. Wat mir nach agefall ass, fir mech gëtt et Themen oder einfach vläicht och Gefiller, wou dann ee Gespréich net duergeet. An ech fannen, dat ass och eppes, wat engem vläicht muss bewosst sinn, dat net ëmmer alles an engem Gespréich ka gekläert sinn, och wann een an deem Moment d'Gefill huet, dat et elo gekläert ass, dat et gutt ass. Um, also ech kennen dat bei mir, dat heiansdo dann ech d'Gefill hunn, et ass alles gutt an dann hänken ech an um Telefon oder ech gesinn déi Per, ech ginn aus der Dier raus an ab deem Moment ass et quasi erëm do oder et kënnt da erëm iergendwéi zréck an dann denkt een iergendwéi esou, jo, mee du hues do dat gesot an, an elo hunn ech awer nach Froen dozou an ech verstinn dat net an ech denken do ass och eng Gratwanderung, wéi oft kann ech iwwer eppes schwätzen, wou et am Fong déi selwecht oder wann et ëm déi selwecht Situatioun geet oder ëm dat selwecht Gefill zu enger bestëmmter Situatioun geet, ass natierlech eng Gratwanderung, well iergendwou muss een och dann léieren, mat deem wat an dem Gespréich geschwat ginn ass, eens ze ginn an Saachen unzehuelen an net all klengen Detail a Fro ze stellen. Mee heiansdo ass et awer och einfach néideg, fir nach eng Kéier driwwer ze schwätzen a fir ze soen, hei, ech hunn nach eng Kéier Froen, ech hu vläicht Gefiller, déi sinn, well et Gefiller sinn, si se oft ganz irrational an et ass vläicht, mierkt ee vläicht selwer, datt se net esou ubruecht sinn oder datt se net iergendwéi vill mat der Realitéit ze dinn hunn, mee se sinn awer do. An heiansdo hëlleft et dann einfach, dat ze soen, hei, ech weess, dat ass net ganz rational, ech weess, datt dat näischt mat der Realitéit ze dinn huet, mee ech fille mech awer grad nach esou, kënne mer nach eng Kéier driwwer schwätzen? An da kann een hoffentlech vläicht berouegt ginn an da vläicht nach eng kleng aner Perspektiv drop kréien. An ech fannen et och net schlëmm, wann ee vill irrational Ängscht huet zum Beispill an déi dann einfach nach enker wëll opbréngen an einfach nach enker berouegt gëtt, well heiansdo hëlleft dat. Jo, ech denken, fir esou eng sécher Basis vun enger Bezéiung ze gestalten, muss een déi aner Persoun och esou bëssen huele wéi se ass, mat hire Gefiller an Ängscht, well et komme jo awer oft rëm ähnlech, virun allem bei Ängscht, mee och bei anere Gefiller, Situatiounen op. An einfach esou bëssen vläicht geloossen un d'Saach erunzegoen, wann een dat scho kennt An ze soen, ok, jo, dat ass esou. An dann denken ech, verschidde Gespréicher driwwer ginn och méi kuerz, well een einfach léiert, och mat deene schwierege Gefiller, déi bei där anerer Persoun vläicht reegelméisseg opkommen, einfach méi entspaant ëmzegoen. An ech denken, do ze léieren, dass dat näischt ass, wat engem selwer dann och muss Angscht maachen oder wou een da mengt, esou, oh, et gëtt e Problem. Well heiansdo gëtt et kee Problem an et fillt sech trotzdeem blöd un. Einfach ze soen, ok, mee dat ass esou a mir ginn einfach mateneen. Em an huelen déi aner Persoun an hire Gefiller sou un, wéi se ass. Sou, also sou, ech denken, déi Aart vun Entspaantheet a Sécherheet mateneen brauch e bëssen a Bezéiungen, fir sech ze entwéckelen. Mee dat ass awer, fannen ech, zum Deel och eppes, wat esou gutt oder stabil Bezéiungen ausmécht. An ech hunn och nach eng lescht Saach, déi mer agefall ass, an da kënne mer vläicht och nach driwwer schwätzen, wat ee mécht, wann eng aner Persoun engem wëll eppes Schwiereges soen, nämlech an engem Gespréich iwwer schwiereg Gefiller, hunn ech mer hei opgeschriwwen, Assumptions are the enemy, also unzehuelen, wat déi aner Persoun denkt a fillt. Dat hate mer jo scho bësse sou bei de Selbstgespréicher am Kapp. Mee just well déi aner Persoun engem eppes gesot huet, heescht dat net, datt een et esou verstanen huet, wéi et gemengt war an ëmgedréint. Also quasi net dovunner auszegoen, datt ee wéisst, wéi déi aner Persoun sech mat eppes fillt, wann een hir dat seet. An ech denken och, datt et do kann hëllefräich sinn, an engem Gespréich iwwer schwiereg Gefiller, d'Saachen ze widderhuelen, déi ee selwer verstanen huet, an doten eng Kéier erëmzeginn an deenen eegene Wierder, fir sécher ze goen, datt ee sech verstanen huet, wat vläicht eng gutt Iwwerleedung ass. Jo, wann elo déi aner Persoun engem eppes Schwiereges ze zielen huet oder iwwer schwiereg Gefiller wëll schwätzen, wat kann een dann maachen? Also ech hu mer e puer Saachen opgeschriwwen, déi ech wichteg fannen. Dat engt ass en oppenen Ëmgang domadder an oppe sinn an oppe bleiwe fir dat, wat déi Persoun engem seet. Also net direkt zouzemaachen oder, wéi s du sees, iergendeppes z'assuméieren oder ze mengen, et wéisst ee jo souwisou scho, wat kënnt. An da probéieren, wärend een nolauschtert, net ze jugéieren. Dat ass, mengen ech, eppes, wat wichteg ass, wou een dann och oft An ech mech och oft ertappen, esou wann eng Persoun mat Méi vun Ängscht zielt, ech mer denken esou, jo mee dat ass jo komplett, dat ass jo, dat, dat ass jo guer net esou, esou, dat ka jo net esou sinn, du, wisou hues de Angscht do virdrun esou? An déi Angscht ass awer real, déi ass do, och wa se näischt mat der Realitéit ze dinn huet, esou, dat ass awer, dat Gefill ass do. An et ass wichteg, dat einfach unzëerkennen an dat da matzehuelen an ee Gespréich, wat dono kënn. Ech denken, et ass ëmmer wichteg, fir d'éischt mol vill nozelauschteren an dann awer och Froen ze stellen. Mhm. Awer dat hängt natierlech dann ëmmer dovun of, wéi een déi Froe stellt a wat fir Froen ee stellt. Also och halt am beschten oppe Froe stellen an net iergendwéi der Persoun schonn eppes ënnerstellen, mee einfach nozefroen, Hei, hunn ech dat richteg verstan oder kanns de mer dat vläicht nach e bësse méi genee erklären oder weess de vläicht, wouhier dat Gefill kënnt? Esou Froen, déi kënnen dann immens hëllefen. Also ech hat virdrun schonn dat Woufir hues de eigentlech Angscht? Dat ass eng Fro, déi zum Beispill bei Gespréicher iwwer Jalousie mech zimlech entwaffnet. Also net am Sënn vun, datt ech dann näischt méi ze zielen hätt, mee datt ech dann oft driwwer nodenke muss, Woufir hunn ech eigentlech Angscht? An dann drop kommen, et gëtt am Fong net esou vill, woufir ech misst Angscht hunn. An dat dann der Situatioun immens hëlleft. Sou, heiansdo sinn Ängscht natierlech och berechtegt an heiansdo muss een dann natierlech driwwer schwätzen, wéi ee se ka mitigéieren, mee dat ass awer vläicht nach eng Kéier bëssen eppes aneschters, wéi wa se ganz irrational sinn an just esou en, eent vun deene floue Gefiller sinn, vun deene mer virdru geschwat hunn. An do kënne sou Froen dann schonn hëllefen. An Jo, ech denken Raum loossen ass ass och wichteg. Also einfach Raum fir Gefiller loossen, soen du dat ass elo ok dat esou ze fillen. Woubäi ech awer och fannen, dat ass nämlech eppes wat d'Leit dann oft esou soen, et ass ok dass de dech schlecht fills, mee et wëll ee sech jo net schlecht fillen. Also et ass dann, däerf dann net dobäi bleiwen just ze akzeptéieren dat ee sech elo esou fillt, mee, Gemeinsam no enger Léisung ze sichen oder no Méiglechkeeten ze sichen, wéi sech esou Gefiller an Zukunft vermeide loossen, ass schonn och, mengen ech, e wichtegen Deel vu esou Bezéiungsaarbecht. Jo. Jo, an nozefroen, wéi kann ech gutt domadder ëmgoen, wat kann ech an Zukunft maachen, wann déi Situatioun opkënnt, wann dat Gefill opkënnt, wéi kann ech der et méi einfach maachen. Jo, woubäi dat nozefroen heiansdo an dann esou Gespréicher guer net esou einfach ass, Well ee jo da selwer scho Gefiller erëm zu der Situatioun huet. Also dat fannen ech och eng vun den Erausfuerderunge bei esou Gespréicher, ze kucken, okay, ëm wee geet et elo an iwwer weem seng Gefiller geet et elo an dat och esou ofwiesselnd ze maachen. Well ech des Öfteren d'Erfahrung gemeet hunn, wann sech dat dann esou vermëscht an déi eng Persoun seet schwiereg Gefiller an dann huet déi aner Persoun dozou schwiereg Gefiller, da kënnt een iergendwéi net esou gutt virun oder dréit dréit een sech vläicht an esou an esou eng Spiral bësse méi eran, virun allem wann een virdrun net ausgemeet huet oder esou explizit gesot huet, ok mir schwätze lo iwwer schwiereg Gefiller, mee et éischter esou e Gespréich ass wat entstanen ass, jo an een da schonn esou mëtten dran ass souzesoen am Gespréich, ouni dass elo zum Beispill déi aner Persoun bei ee komm ass a gesot huet, lauschter ech wëll mat dir do an doriwwer schwätzen, kënne mer dat, well da mierkt ee vläicht och net, dass dat grad eng schwiereg oder erausfuerderend Situatioun oder e schwieregt Gespréich fir déi aner Persoun ass, déi déi aner Persoun vläicht och scho méi laang ënnerlech bewosst oder onbewosst virbereet huet, ne? Genau, dat heescht do esou probéieren, wat heiansdo guer net esou einfach ass, wann ee selwer schwiereg Gefiller huet, drop ze kucken, ok, mir schwätze lo grad iwwert d'Gefiller vun där anerer Persoun oder mir schwätze grad iwwer meng eegene Gefiller, mir bleiwen lo do derbäi, mir froen do nach no an dann deen nächste Schrëtt, ass dann ze soen, okay, wat hunn ech verstanen? An dann den iwwernächste Schrëtt ass ze soen, wéi geet et mir domadder, wat ech grad héieren hunn oder wat mécht dat mat mir oder esou. Genau, esou e bëssen hin an hier ze danzen an et vläicht net esou krass ze vermëschen. Weess de, wat ech mengen? Jo, jo, jo. Dat ass effektiv wann een sou en Dominoeffekt huet quasi sou ech ne schwiecht Gefill, dat lohn ech e schwiecht Gefill, well s du schwiecht Gefill hues a sou weider a sou fort. An ähm, also dat ass jo och dann dacks gëtt et jo déi Dynamik, sou dat dann déi éischt Persoun, déi am Fong einfach just wollt iwwert hiert schwierecht Gefill schwätzen, sech dann méi schlecht fillt, well se doriwwer geschwat huet, well se déi aner Persoun iergendwéi traureg gemeet huet oder bei där och e schwierecht Gefill ausgeléist huet. An Also do muss ee sech entweder Regele ginn, beziehungsweise do, do ass dat fir mech mat Raum lossen, dat ass do och einfach wichteg, dat de Raum do ass fir schwiereg Gefiller. An dat hänkt och ëmmer ganz vill vun der Dynamik of, déi an enger Bezéiung ass a vläicht och esou vu sou gefillte Muechtpositiounen iergendwéi, och wann déi net wierklech do sinn, mee heiansdo huet een d'Gefill esou, okay, ech si lo verletzt an dofir sinn ech an enger méi ënnerer Positioun wéi déi aner Persoun an a Wierklechkeet gesäit déi dat awer genau ëmgedréint an dat ass, dat sinn da Saachen, déi schwiereg Gespréicher ginn a wou ee gutt muss oppassen op sech selwer an eben och op déi aner Persoun. Wat, mengen ech, oft hëlleft, op d'mannst mir, dat ass esou heiansdo dozwëschen nofroen, wéi geet et der grad, also wéi geet et der grad mat deem Gespréich an dat verleet déi aner Persoun nämlech dozou dann eben dat ze soen, wéi et hir grad geet, an awer och vläicht, datt een da mierkt, esou ok, do sinn nach Punkten, iwwer déi mer elo nach mussen diskutéieren, oder nee, et ass alles gekläert an et geet mer elo erëm gutt. Esou dat, dat ass eppes, wat esou e klengen Tool ass, deen, dee vläicht gutt hëlleft. An et muss jo net ëmmer sinn, datt déi Gefiller eppes mat engem selwer ze dinn hunn. Et kann ee jo och einfach e schwieregt Gefill hunn, et kann ee jo och einfach traureg sinn, well iergend eppes geschitt ass am Liewen, wou net mat der Bezéiung ze dinn huet, mee d'schwätzt een awer mat senger Bezéiungspersoun gären driwwer an da bitt et sech un ze froen, wat ee fir déi Persoun maache kann. A wann déi Persoun et selwer net weess, da kann een e vläicht einfach sou Klengegkeete virschloen, wéi, Soll ech der een Téi maachen, soll ech der e Glas Waasser bréngen, wëlls de eng Massage, wëlls de mäermt ginn, sou Saachen. Dat kann oft schon ganz vill hëllefen, wann een selwer net esou genau weess, wat brauch ech elo eigentlech. Mhm. Jo, an och also souguer Saachen, wou ee vläit mengt, dass se mat engem selwer ze dinn hunn, also esou wann déi aner Persoun eppes Schwiereges zielt, hu meeschtens net esou vill mat engem selwer ze dinn, bezéiungsweis schwiereg Gefiller hu meeschtens mat mir, also mat mir selwer ze dinn, bezéiungsweis mat der anerer Persoun, mat hir selwer. An 't hëlt een dat oft. Och ze perséinlech oder meng Erfahrung an den leschte Joren war och gutt drop opzepassen wat ass elo meng Verantwortung a wat net. A meng Verantwortung ass et mat mengen eegene Gefiller ëmzegoen an déi probéiere méiglechst gutt ze kommunizéieren an ze beschaffen an net d'Verantwortung fir déi aner Persoun an hir Gefiller ze iwwerhuelen. Natierlech iwwerhëlt ee Verantwortung fir d'Kommunikatioun a fir d'Bezéiung a kann och wann et fir déi aner Persoun eppes schwiereg ass si ënnerstëtzen, mee ech denken, et kann een ni een anere retten an dat ass en Impuls, dee mer, dee vill Leit, déi ech kennen zumindest, ech och, hunn, sou wann et engem anere schlecht geet, probéieren, déi aner Persoun ze retten an do sech och bewosst ze sinn, nee, ech si verantwortlech fir meng Gefiller, déi aner Persoun ass verantwortlech fir hir Gefiller an ech ka vläicht och net esou vill maachen an ech sollt dat och net vläicht maachen. Also och dat kann zu esou schwieregen Dynamike féieren, wou ee, doduerch datt een d'Verantwortung fir déi aner Persoun an hir Gefiller wëll iwwerhuelen, am Fong déi eege Verantwortung esou e bësse wëll op d'Säit drécken. Esou nom Motto, ech maache elo eppes, dat et dir besser geet, da kann ech mech och erëm besser fillen. Zum Beispill. An amplaz ze soen, ech hunn e Feeler gemeet an ech probéiere mech ze besseren, Mhm. Lo ganz generell geschwat, wann et dann esou wär. Ja, dat ass ëmmer eng, eng gutt Fro. Muss ech d'Gefiller vun der anerer Persoun iergendwéi reparéieren oder fixen? An kann ech dat guer net aushalen, wann et der anerer Persoun wéinst mir schlecht geet? Well heiansdo ass dat einfach esou, dat een e bësse rosen ass oder enttäuscht ass an dat dat Gefill halt einfach eng Zäit laang undauert. Mhm. An heiansdo hëllef jo Gespréicher doriwwer, fir dat dat ee sech da erëm besser fillt, an heiansdo net. Heiansdo brauch dat einfach e bëssen Zäit. An dat ass eppes, wat een, wéi s du sees, och léiere muss auszehalen. An da muss een domadder ëmgoen, wéi deng eege Reaktioun dorobber ass. An muss een eben halt och domadder ëmgoen, wéi déi Persoun da mat engem ass. Mee duerfir féiert ee jo Gespréicher, fir zesummen och erauszefannen, wat ee ka besser maachen a wat ee ka maachen, fir dat et alle béide Persounen da besser geet. Mhm. Jo, an ech menge wann een iwwer eng länger Period zum Beispill sou schwiereg Gespréicher huet oder schwiereg Gefiller huet oder sou, kann ee sech och nach ëmmer selwer oder och an der Koppel Ënnerstëtzung sichen. Mhm. Also et kann een zum Beispill mat enger externer Persoun schwätzen aus dem eegene Frëndes oder Bekanntekrees, vläicht eng Persoun, déi och Partnerpersoun net gutt oder guer net kennt, där Leit ginn et jo heiansdo, déi déi dann net esou vill mat där Persoun ze dinn hunn, wou een dann einfach kann zielen an an déi Persoun vläicht net schonn en iergendeen Androck huet an deen dann bestäerkt. Ech fannen dat heiansdo hëllefräich, heiansdo awer och schwiereg, well Also et gëtt esou e bësse sou eng Tendenz, an dat huet och e bëssen esou mat Internet-Memes ze dinn, sou den Meme mat Dump him, sou egal wat déi Persoun gemeet huet, dump him. Also natierlech ginn et oft Situatiounen, wou dat ugebruecht ass, dat ze soen, mee wann dat esou deng Standardreaktioun op iergendeppes ass, da fannen ech dat, also da fannen ech déi Persoun net gutt fir mat där iwwer schwiereg Gefiller ze schwätzen vis-à-vis. an menger Bezéiung, well dann ass, dann ass dat net iergendwéi en gudde Rotschlo oder een, deen een onbedéngt wëll maachen. An dacks ass dat jo och net dat, wat ee wëll maachen, och wann et heiansdo ubruucht wier. Dat hänkt dann ëmmer dovunner of, wat et ass. Mee heiansdo kann dat awer och immens hëllefräich sinn, also och grad och wann et eng Persoun ass, déi ee selwer scho laang a vläicht länger kennt, esou eng gutt Frëndin, e gudde Frënd, mat där ee scho vill Gespréicher geféiert huet, déi vläicht och schonn ee selwer an e puer Bezéiunge matkritt huet a vläicht och ka soen, hei dat do ass e Muster vun dir an dat huet näischt mat där anerer Persoun ze dinn an et wier vläicht gutt, wann s de der giffs Gedanke maachen, wéi s du mat deem Gefill kanns ëmgoen an net dat op déi aner Persoun lueden. A wann een net wëll oder kann. mat enger Persoun aus dem Frëndeskrees schwätzen oder wann dat net hëlleft, da ginn et awer och nach aner Méiglechkeeten. Jo, et kann een eng professionell Persoun zum Beispill froen, also souwuel fir sech selwer, en Therapeut oder eng Therapeutin, mee awer och fir d'Koppel. Do gëtt et zum Beispill Pro Familia, wou ee kann an eng Berodung goen oder kann uruffen. An elo wou s de och geschwat hues, Joël, ech fannen dat och eng immens spannend Fro, vläicht kënnen mer dat an enger anerer Episod online ka diskutéieren, wat ass e gudde Moment fir ze soen, trenn dech, also wou et wierklech esou ass, okay, dat ass keng gutt Bezéiung, a wat ass e Moment, wou een duerch schwiereg Diskussiounen och wiisst un enger Bezéiung an eng méi stabil an eng méi sécher Basis mateneen opbaut fir eng laangfristeg schéi Bezéiung. Also do léieren, dat och ofzeweien, fannen ech immens wichteg. Solle mer zu engem Fazit kommen, Joël? Jo, mir ass nach eppes ganz, ganz wichteg, dat hu mer och schonn allen zwee e bëssen esou ugedeit, dat ass, Wann een Diskussioune féiert iwwer schwiereg Gefiller a Bezéiungen, da kënnt een oft op d'Konklusioun, déi ech immens wichteg fannen, dat am Fong keent vun deenen zwou Persounen am Feeler ass, souzesoen. mee et sech Saachen trotzdem schäiss ufillen kënnen. Also et kann een sech duerchaus schlecht ufillen, och wann déi aner Persoun näischt falsch gemeet huet. An dat ass mengg ech an Polybezéiungen oder a Bezéiungen déi déi oppe sinn, wou Jalousie matspillt, ass dat nach eng Keier méi wichteg sech dat virun Aen ze halen. Mee dat kënnen och ganz Klengegkeete sinn, wéi du bass ageschlof beim Sexten an hues mer nemmi zeréck geschriwwen an déi aner Persoun kann guer näischt dofir, dat se ageschlof ass, well se einfach fuerchtbar midd war an et ass keen am Feeler, mee trotzdem fillt et sech schäiss un an ech denken, et ass awer wichteg fir doriwwer ze schwätzen, well et geet net drëm, wéi bei engem Geriichtsprozess, erauszefannen, ween elo am Recht ass oder net, mee et geet dorëm, fir iwwer Gefiller ze schwätzen an fir sech doduerch besser ze fillen a vläicht gemeinsam Léisungen ze fannen. Ja, dat fannen ech immens schéint Schlusswuert. Ech hat mer och opgeschriwwen hei als Fazit, Et geet net drëm wee Recht huet, mee datt jiddereen a jiddereent sech gesi fillt. Ganz schéin. Merci. Ma dann, no deem net esou schwierege Gespréich, dat mir zwee elo haten, Nee, effektiv net. bleift eis nach Iech eng schéin Zäit ze wënschen. Dir héiert méi wéi Sex an zwou Wochen erëm. Yes. A bis dohinner, passt op iech op. A vill Erfolleg bei ären schwieregen Gefiller. Ciao ciao. Ciao. Eng gutt Fro, gutt gefrot. Wat ass ee Foussfetisch? Wousst du, dass de Foussfetisch, op Englesch Footfetish, den zweetheefegste Fetisch ass? Dëse Fetisch kënnt just no der Fetischiséierung vun de Genitalien, also de sexuellen Organer. Dëse Fetisch ass een Tabuthema, déi meescht Leit, aus Angscht jugéiert ze ginn, schwätzen net driwwer. Och am Internet fënnt ee méi Fotoen a Videoe vu Féiss wéi Artikelen oder Studien, déi sech mat deem Thema auserneesetzen. Déi allermeeschte Fetischer hunn entweder eppes mat engem Kierperdeel ze dinn, zum Beispill de Féiss, oder mat engem Objekt, zum Beispill engem Kleederstéck. Féiss droen eist ganzt Kierpergewiicht an erméiglechen eis, oprecht ze goen an esou d'Welt ronderëm eis ze erkunden. Se hëllefen eis, standhaft ze sinn a mat der Äerd verbonn ze sinn. Et gi leider net vill Studien, déi hëllefe kéinten, ee Foussfetisch, an firwat verschidde Leit sexuell vu Féiss ugezu sinn, besser ze verstoen. Et ass generell esou, datt een dëse Fetisch a verschidde Kategorien andeele kann. Wat feststeet, ass datt Féiss ganz sensibel sinn a vill Nervenennen hunn. Dëst heescht, datt dëse Kierperdeel zu enger erogener Zon ka ginn an datt Stimulatioun vun de Féiss gutt doe kann a sexy ka sinn. Interessant ass och, dass den Deel am Gehier, dee fir d'Erkenne vum kierperleche Fillen, also Touch, zoustänneg ass, a verschidde Beräicher agedeelt ass. Et aktivéiert sech zum Beispill ee Beräich, wann een un den Äerm eppes fillt. Dee Beräich, dee sech bei de Féiss aktivéiert, ass direkt niewent deem vun de Genitalien. Verschidden Neurologen stellen dowéint d'Hypothees, datt déi zwee Beräicher, also d'Féiss an d'Genitalien, sech bei munche Leit mateneen aktivéieren, wat erkläre kéint, firwat d'Féiss sexualiséiert ginn an doraus ee Fetisch entstoe kann.

Richen, lecken, lutschen oder Féiss beim Masturbéieren oder soss sexuellen Akte benotzen. Et gi Persounen, déi hir Féiss gär geheemelt, masséiert, gelutscht, geleckt oder gekëddelt kréien an déi et genéissen, hir Féiss an engem sexuelle Kontext ze benotzen. Et gi Persounen, déi op propper a gepfleegt Féiss stinn an anerer, déi op knaschteg, sténkeg oder ongepfleegt Féiss stinn. Et gi Persounen, déi op Féiss vun engem bestëmmte Geschlecht stinn, an anerer, fir déi dat net esou wichteg ass. Et gi Persounen, déi fräi iwwert hir Léift vu Féiss schwätzen an dës assuméieren, an anerer, déi sech schummen a probéieren, hire Fetisch ze verstoppen. Et gi Persounen, déi op kleng Féiss stinn, anerer op grouss Féiss. Et gi Persounen, déi op Neelak stinn oder Réng an den Zéiwen Op Tattoos op de Foussoelen, op Brasseleen op de Knëchelen oder op oppe Schong, et gi Persounen, déi de Fetisch an engem BDSM-Kontext ausliewen, also mat Elementer vun Dominanz an Soumissioun. An deem Kontext si Féiss oft eng Aart a Weis, een ze humiliéieren, also erofzemaachen, besonnesch wann d'Féiss knaschteg sinn oder als Tabu ugesi ginn. Zum Schluss hei nach e puer Iwwerleeungen. Fir eng laang Zäit ware Féiss a Been déi eenzeg Kierperdeeler, déi een an de Medien an an engem Magasinn oder an engem Film fräi weise konnt. Virun der sexueller Revolutioun, Enn vun den 1960er Joren, war et tabu, Brëscht oder ee plakegen Hënner ze weisen. Vill vun der Erotik an der Seductioun hu sech dowéint ëm d'Been, d'Féiss, d'Strëmp an d'Schong gedréit. Dëst war souwuel an de Cabareten de Fall, wéi och an den Hollywood-Filmer an an de Magazinner fir Männer. Ënner berüümte Leit, déi esou ee Fetisch hunn, zielt een de Quentin Tarantino, de Marilyn Manson, d'Dita Von Teese oder den Elvis Presley. Falen Iech nach anerer an?

mat finanzieller Ënnerstëtzung vun der Direction de la Santé am Kader vum nationalen Aktiounsplang Santé affective et sexuelle a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum CESAS, dem nationale Referenzzentrum fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. D'Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit un den Inhalter vun dësem Podcast of.